א מענטש וויל זיך בויען א באשוצונג, ווי קען ער זיך באהאלטן פון די שוועריקייטן וואס גייט אויף אים אריבער, מיט ארויסזאגן ווערטער צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער העלף מיר, ווי אזוי קען איך געראטעוועט ווערן, דורך רעדן צו די אייבערשטער א ווארט. הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער איים סארי איך בעט דיך איבער, אמאל א מענטש קען שוין גארנישט ארויס זאגען ער קען נאר זאגען אייבערשטער, און אמאל קען אפילו א מענטש אויך נישט זאגען אייבערשטער, אמאל א מענטש קען נאר זיין גרייט און ער קען טראכטען פונעם אייבערשטען, און ער קען נאר טראכטען פון רעדען צו די אייבערשטער, אמאל א מענטש איז אים אזוי טונקעל און שוין אין די מבול, זאגט דער הייליגער רבי אפילו א מענטש ער קען נישט רעדען, זאל איך כאטשיג וועלן רעדן צו די אייבישטער, הייליגער באשעפער איך וויל רעדן צו דיר, קען עס נאך נישט טון בשלימות, דער רבי האט געוואלט מען זאל מיר א גאנצע טאג רעדן, האט דער רבי געזאגט איך זע יעצט קענסט נישט א גאנצע טאג רעדן צום אייבישטן, מאך צו ענק כאטשיג א שיעור קביעות יעדן טאג עפעס א באשטימטע צייט, מיר אזוי אונז זעמיר אזוי פויל, זאגסט ברכות האסט אפילו נישט געבראכן ביסט פויל, יא איך זאג דיר עס אליינס אונז זעמיר אזוי פויל, אונז האלט מיר אזוי ביי גארנישט, קען נישט, קען נישט, קען מיין, וואס דו ווילסט קענסטו.

אין בונקער קען דאס זיין א גאנצן טאג, מען הערט עס צינד זיך אן א סיירין, דעמאלטס לויפט מען אריין אין בונקער, נו האסט זיך אנגעצינדן יעצט די סיירין, איך שפיר יעצט ווי איך קען שוין נישט, איך גיי מיך באהאלטן יעצט אין די בונקער, תיבות נוח, דער רבי איז מגלה, תיבות נוח דאס איז א דיבור צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער איך קען שוין נישט, הייליגער באשעפער איך קען נישט, הייליגער באשעפער העלף, ווען א מענטש נעמט די עצה פון תפילה והתבודדות, דאס גייט דאך מיט א מענטש מיט איבעראל, דאס גייט דאך מיט א מענטש מיט אפילו דער מענטש פאלט, אפילו דער מענטש פאלט, אפילו דער מענטש טוט גארנישט, אט קוק ווי דער רבי זאגט זאל אמאל א מענטש ער קען אפילו נישט דאווענען. טאמאל א מענטש, ער איז כלוא און מסוגר בתוך חושך אפלה, ער איז פארשפארט און פארשלאסן אין אזא פינסטערניש, ער איז אזוי ארומגענומען מיט חושך, רחמנא לצלן, ואין לו שום פסח ותקנה, ער האט נישט קיין עפענונג, ער האט נישט קיין תקנה ותחביר לצאת מתוך החושך, האט ער איין עצה, זאגען א ווארט צום אייבערשטן השם הושיעו, אייבערשטער העלף מיר, אייבערשטער העלף מיר, אה ס'ווערט אזוי גוט.

דו גרייט צו ארבעטן, צו ביסט אויך גרייט צו טון דאס און דאס, דארף ברענגען פרנסה פאר ווייב און קינדער, איך קען נישט שטיין און ווארטן ווען עס וועט אונטער קומען צו זיין א באלעבאס, אזוי גייט עס, איך דארף גיין ארבעטן, איך דארף ברענגען פרנסה, איך קען נישט קוקן אויף גארנישט, דו ווילסט איך קען דיר יעצט שיקן א פעקל, דו זוכסט איינער זאל דיר שיקן א פעקל, דו זוכסט א דעליווערי, איך וועל דיר מאכן די דעליווערי, עס מיר געבן יד ליד, זאל מיר ארויס צאלן די געז, מיר ארויס צאלן די טאלס, און איך זאל דיך קענען עפעס אהיים ברענגען.

גמרא פארציילט אין מסכת ברכות אזוי זיס, אזוי האניגדיג, ווי חנה האט זיך געבעטן ביים אייבערשטן פאר א קינד. ס'איז דא צוויי וועגן ווי מען בעט דעם אייבערשטן, די ארעמאן גייט צום קעניג, די קעניג מאכט א גרויסע סעודה פאר די גאנצע שטאט, פאר די גאנצע מדינה, בעט ער איך קען האבן איך קען האבן א בילקע? איך האב גארנישט געגעסן. געט אים, ניין. קומט דא איינער וואס רעדט אזוי זיס, קעניג האסט דאך אזוי סאך בילקעלעך און אזוי סאך עסן דא, איין בילקע, איין סלייס ברויט.